Şu gün dostlar hindi aktrisalarynyň biri barada gürrüň etmeli günümiz geldi. I kim barada aýtmaly diýemde kommentariýalara girip gördümde köpüňiz Juhi Çawla barada aýtmykan Juhi Çawla Juhi Çawla ýaman kän ýazylypdyr. I men pikir edýän şo ýazýanlaň hemmesi uly ýaşdaky adamlarmyka meselem mendeň duş ýada ýaş pokoleniýada tanaýamy şo ýyldyzlary. Men-ä Toşy tanaýan sebäbi diňe kinolaryndan däl. Bir döwür mekdep döwürleri okaýan wagtymyz ýaşlyk tutulýardy. Şonda gözegimdenem gidenok şo gyzlar şo suratlary ýelmeýärdiler alyp Juhçawa, Şahrukan, Matuli, Juhçawa gözegimden gidenok şolar. Şoň üçinem Juhçawa. Juhi Chawla bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýyl Hindistanda dogulýar. Kiçi Ka aktrisa bolmak arzuwyny gizläp saklaýar, sebäbi dini mekdeplerde okaýar. Ýöne segsen dördünji ýyl Miss India bäsleşigine gatnaşýar, gözellik bäsleşigine. Şo taýda-da birinji ýer alýar. Soňra Miss Wseleniýa bäsleşigine gatnaşýar. O taýda ýer alyp bilenok, ýöne iň owadan lybas diýip aýratyn bir baýraga eýe bolýar. Soň filmlere düşüp başlaýar. Men şu haýran galýana, hindi aktrisalarynyň köpüsi aktýorçylyk okuwy bolman gün kino düşüp başlaýarlar. Özem görşümiz ýaly örän ökde oýnaýarlar. Hudaý tarapyn talant saýaly. Şul Juhu Çalwa-da ilkinji filmlerine uje Filmfare baýragynyň eýesi bolýar. Prigovor filmden soň. Garaz aýdamyzda segseninji ýyllaryň soňlaryndan iki müňünji ýyllara çenli iň top ýyldyzlaň biri şul. Özüňiz bilýänsiňiz hindi filmleri esasy şo taýdaky belli ýüzler üçin alynýa. Juhi Çawla, Maturi, Şahruk Han oýnalsa göni alynýa şo film. Aýdymy gowy bolsa köp zady bagyşlap geçirýäs biz. Şolar ýaly esasy belli satylýan ýüzleň biri bolan şul aktrisa. Ýöne iki müňünji ýyldan soň azajyk karýerasynda bökdençlik döreýä. Diňe şuňky däl-de, şu pokoleniýadaky ýyldyzlaň köpüsinde şon ýaly bolýar. Hasam şul iki müň birinji ýyl Şahruk Han bilen bile oýnan Opekun filminde. Men bilýän şo filmi, örän gowy aýdymlary bar. Ýöne şol çykdaýjysynam ödäp bilmedik kinony. Özem örän kän çykdaýjy edilýär. Ana şondan soň kommerçeski filmlerden gaçýar şul aktrisa. Arthaus filmlere düşýär hasam şul örän ökde aktrisa diýen ada eýe bolmak üçin. Şahruk Han beýlekiler galýar akymda, kän düşýär, ýöne Juhi Çaula örän seýrek seýrek düşüp başlaýar şondan soň. Kritikler aýtýar şul aktrisada bir üýtgeşik talant bar diýýärler. mimikasy barada, hem komediýa žanrynda, hem dramada örän gowy gelişýär diýýärler. Sebäbi mimikasyny nähili taýdan üýtgedip oýnanda-da nurana keşbini ýitirenok şul aktrisa diýilýär. Men häzir size düşündirjek bolaýyn. Men häzir ýöriteläp ýüzümi betnyşan etjek bolsam, örän betnyşan edip bilýän. Ýöne käbir adamlar ýüzüni nähili hereketlendirse-de, şo nuranalygy ýitenok. Şul aktrisada-da şo bar diýilýär. Indi liçn durmuşy barada. Juhi Çaolaň ýoldaşy örän baý adam. Jaý Mehta. Nädip tanyş bolýar bular? Togsanynjy ýyl Jaý Mehtaň öz aýaly ýogalýar, samolýotda, awiakatastorofa bolup. I bul adam filmlere prodýuserligem etýär. Režissýor Rakeş Roşanyňam dosty. Rakeş Roşan bir film düşürip başlaýar. O taýda-da Juhi Çawla oýnaýar. Filmiňem bir bölegini Afrikada düşürmeli etýärler. Ana şo taýda-da Rakeş Roşan Juhi Çawla bilen Jay Mehdany tanyş etýär. Düşýärler filme. Örän kyn bolýar şu film. Ýedi ýyllap çykanok. Ýedi ýyllap şuň üstünde işleýärler, çykman, çykman, çykman, çykýar ýedi ýyldan soň. Çykandan soňam, görlüp-eşidilmedik ýagdaýda bankrot bolýar. Rakeş Roşan üçin örän kyn bolýar bu ýagdaý. Ýöne Juhi Çawla bilen Jaý Mehta tanyş bolýar. Birnäçe ýyl dost bolýarlar bular, soňam toý etýärler. Togsan bäşinji ýyl birinji çagalary bolýar. Häzir iki sany çagalary bar. Örän bagtly durmuşda ýaşaýalar. Most şoň üçinem kän filmlere düşýän däldir. Sebäbi pul üçinä toşna düşmek gerek däl. Ikinjidenem ýaşam uje bir çene barlygy. Aşyk magşugyň roluny oýnap ýörseňem gelşiksiz bu ýaşda käbirler ýaly. Şu Şahruk hanyň soňky filmlerinem göremok men dostlar. Düşmeli däl diýen düşünje ýok, ýöne özüme diýýän men görmäýin-le şolary, sebäbi toşna bilýän-ä şoň hezil däldigini. Ýe Juh Çawlada seýrek düşýä. Mathuri Dikşit bilenem bir film ba täzelikde ýöne hezil diýsem ýalançy bor o diýen däl. Soňky filmleň hiçsem hezil däl meň üçin. Çesna dogrymy aýdaýyn dostlar ýa meň ýaşym gitýä ýada hakykatdanam hezil däl. Oýnabersin şo taýda belli aktýorlar ýöne düýbünden başga zat indi. Käbir dostlarym diýýär maňa, Mekan indi hindi filmler görülenok-a, daže görmegem bir utanç diýen ýaly aýtýarlar-da. Häzir görülmese-de, men bir döwürler gördüm şony. Meň ýaşlygymyň bir bölegi, men utanamok şondan. Meň üçin çyndanam gyzykly şo zatlar, şoň üçin paýlaşýan. Garaşylyrak dostlar, Azajyk diksiýamda problema bardyr şu wagyt duýýan men sebäbi dilim bilen diýişimde problema bar. I dümewden ýaňy açyldym men şu wagyt çerez bol gürleýän men. Nesip bolsa aýyrlar diýip umyt etýän. Basym nesip bolsa has gowy täzelikler bilen geljek dogam eders yzygiderliräk eders. Garaz meň bile galyň, gollaýanyňyz üçin köp köp sag boluň. Janyňyz sag bolsun. Gulagymdan öp men diýip aýdym bardy bilýäňmi şony? Hä? Bileňokmy? Gulagymdan öp meni. Gulagymdan öp meni ey gözel Tumanim.
Şol aýdym saz ýadyma düşýär şu wagt. Awgust aýynyň biri. Toýda dostlar arzuw ýoluna. Güýçler agmaň-da. Bu gün. Toýuň hyzmatyna Hemraly studiýa alýar eken. Salam aleýkum agam. Toýlaryň gutly bolsun. Bir kamera ýetip gelýär. Garnyň zadyny içe geçsek owadan düşýämi? Ýigitler alyp.

Aýralyk tumany sowlar ýuwaşdan, Aýrylar kalbyňdan yşkyň labyry. Ol seni kem-kemden undup başlar, Azalşar kalbyňdaky agyry. Öňki gelýän jaňlaň üzüler yzy, Sms-ler gelmesin bes eder. Soň ýatlarsyň bolup geçen zatlary, Gözler, sözler, ýylgyryşlar, hyýallar. Sen kemis bagtyň gözlär ýörersiň, Ýatlamadan aşyp, ýyllardan aşyp, Ýöne ol seni bireýýäm unudypdy. Emma sen oňa gaýtadan bolupdyň aşyk.
Hemme işgärler bolup taýyn dostlar. Toýa nesip bolsa bu gün täze zamana owadan toý, sünnet toý. Hemem Selbi Babylowa bilen roligiň bölegini bärde düşýär. Şu wagt entek hiç kim ýokka, düşüp dynjak bolýar. Menä bu ýerde birinji gezek.
Hawa. Gaty owadan ekeni. Arzuw ýoly tüweleme. Işimizem şowly çykar diýip tama edýän. Nesip bolsa dowamat dowam bolsun. Hawa.
Men